Ha, bravo, mejxu, bravo! Qed nagħmel biċċa animazzjoni għat-tfal. Għaliex qaluli bekk jifmu aktar. It-tewm huwa assoċjat ħafna mal-vampira x'jgħidu li jibżgħu minnu. Efhem. Kol min jikol it-tewm, ej beżżan nies, speċjalment kif taħħalqu. X'ma jibżgħux mhux vampiri biss. Ninsabu f'raħal li huwa magħruf bħala pajjiż it-tewm għaliex fi żmien kienu jkabbruh ħafna u jnixxfuh. Ħafna min-nies ta' dan raħal kienu jdendlu t-tewm fuq il-bejt sabiex jinxef u min irid jisirqu jaqbad jorbot qattus minn denbu. Itellaw fin fin għal fuq il-bejt sabiex bidu, jew kalab saqajh, għajdulhom li tridu, jibda jigref u jwaqqa' t-tewma l-isfel u min kien ikun għaddej jista' jisirqu baxx baxx. In-nies ta' dan raħal magħrufin ukoll bħala tas-sikkina. Le le le mhux għal ħamru nies qed ngħid dak diġà għamilna programmi dwarhom. Dawn in-nies li joqogħdu hawn kienu magħrufa li huma ħorox ħafna bl-irġiel iġorru sikkina jew mus magħhom fil-waqt li n-nisa li kienu wkoll kemm xejn aggressivi kienu jġorru tip ta' armi magħrufa bħala id-dies li kienet tkun forma ta' virga ħoxna ġejja l-ponta. Ma tantx tittamela magħhom jew tiksera minn mar nista dar-raħal. Ejsa, id-baħtu fejn ġejna. Ninsabu ġewwa r-raħal ta' ħala rawr, ħa naraw x'ħajofrilna. Ħa ngħidlek eh? Eh, tank twister tajjeb għal min ma jħoss l-R. Ħalarawr huwa wieħed mill-ogħla rħula li nsibu ġewwa Malta, imdawwar b'diversi ħdura u widien. Għal-bosta żmien dan ir-raħal kien jagħmel parti mir-raħal qaribu tan-Naxxar Sakemm kiseb l-indipendenza ekkleżjastika tiegħu u nqata' għalih waħdu. Il-popolazzjoni ta' dan ir-raħal qatt ma kienet waħda kbira, iżda tmur lura għal ħafna u ħafna żmien. Fil-fatt, waqt it-tħaffir infrastrutturali fl-1955 instabu xi fdalijiet Rumani. Malli ġie mħaffer ftit aktar fil-fond, f'xaqq li der imnaqqax ġo ħajt, instabu żewġ tikmamar. Waħda ikbar minn oħra, b'kuritur żgħir bejniethom. Fil-kamra kbira nstabet magna antika tat-tasir aktarx taż-żebbuġ, bin-nofs t'isfel ta' mitħna, il-ġebel rettangolari fit-tond u l-kanal fejn jaqa' l-ilma. Flimkien ma' dawn stabu xi ġebel ieħor rettangolari b'żewġ toqbiet imnaqqxa tul il-mogħdija bejn il-kmamar. Dawn il-fdalijiet ġew meħuda fil-villa Rumana li tinsab ġewwa r-Rabat. Fis-sena 1598, meta ħala Rawr sar parroċċa, kien hemm madwar seba' mitruħ joqogħdu fih danu. Sa kważi 50 sena wara, fl-1646, in-numru kien kważi rdoppja għal 1200 persuna. Iżda minħabba l-attakki tal-furbani torok, Fejn kienu jiġu ta' sikwit iħarbtu r-raba, jisirqu l-bejjem u jieħdu ilsiera bosta raħħala, ħafna nies bdew iħallu dan ir-raħal u jfittxu l-kenn f'irħula biswit. Tantu hekk li sal-1760 il-popolazzjoni reġgħet naqset għal 795 ruħ. Fis-seklu ta' wara,

Il-popolazzjoni attwali ta' Ħal Għargħur hija dik ta' 2,857 persuna. L-istemma ta' Ħal Għargħur huwa trianglu aħmar bi stilla fuqu f'nofs kamp tal-fidda, bil-motto tiegħu Excelsior li jfisser aktar għoli.

Kien hawn, fiż-żona magħrufa bħala tal-Ferħa, kappella ċkejkna ddedikata lil San Girgor il-Kbir. Illum, ma fadal xejn minnha. Skont diversi studjużi l-isem tar-raħal seta' ġie proprju minn din il-kappella. Fil-fatt xhieda ta' dan għandna diversi dokumenti, fosthom il-lista tal-milizzja tal-1419-1420, li juru l-isem tar-raħal bħala Casali Grigorio, u anki diversi mapep oħra aktar tard li l-isem jagħtuh bħala San Gregorio jew Casal Gregorio. Iżda hemm oħrajn imbagħad studjużi oħra li jgħidu li l-isem ġej mill-Għarbi, mill-kelma Semitika arar, li tfisser nixxiegħa jew mogħdija tal-ilma. Fil-fatt dan jista' jkun, eh, għaliex Qabel, l-ittra għajn kellha ħoss ħajn. Allura kienet tingħad ħarħar, li mbagħad maż-żmien inbidlet għal ħarħur. U tgħidulha allura il-ħall minn fejn ġie. Fil-Ħamrun, ftit qabel gwerra, kien hemm mara li kienet propju minn dar raħal, li kienet toqgħod hemm. u kienet magħrufa bħala Stella il-Ħarawrija, ġifieri tfisser Stella ta' Ħalarawn, kif hawn min jgħidha. Eh, jista' jkun li fit-tekketta waħlu ħal arawr. Imbagħad biex jgħiduha fil-qasid jgħidulha ħal arawr. Le, le, ma temnunix, ta' mhux vera. Eh, ħalli hija taqsira tal-kelma raħal. Imma ħanajdilkom, eh? Kieku kien hekk, ħid kbir kien jagħmel dal-ħal fl-istorja ta' pajjiżna, mhux vera, eh, jien kont nixtrih l-ewwel wieħed. Somma, da ilu qabel il-gwerra, askont għad niżisti. Rridu ma rridux, il-kelma uffiċjali hija ħala rawr, m'hemmx tagħmel. Il-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Għawr hija dik iddedikata lil San Bartilmew, jew kif ħafna jsejħulu San Bert. Ir-raħal ta' Ħal Għawr kien jifforma parti mill-parroċċa matriċ tan-Naxxar, sakemm l-Isqof Gargallo fis-6 ta' Ottubru tal-1598 Tom it-titlu ta' parroċċa. Il-kappillan tan-Naxxar, Dun Ġiljan Borg, ma riedx jaċċetta din id-deċiżjoni tal-Isqof, u peress li l-kappillan kien xwejjaħ mhux ħażin, l-Isqof Gargallo ddeċieda li jissospendi din id-deċiżjoni li ħa, ma jmurx ikun hu l-kaġun ta' mewtu. Mal-mewt ta' Dun Ġiljan Borg, fis-16 ta' Lulju tal-1610, l-Isqof Gargallo reġa' ta' it-titlu ta' parroċċa lil Ħal Għargħur taħt it-tmexxija tal-Kappillan Dun Ġwann Battista Chetcuti. L-ewwel knisja parrokkjali li ntgħażlet kienet dik iddedikata lil San Ġwann il-Battista. Madanakollu din kienet wisq żgħira u ġie deċiż mill-Kappillan tar-raħal u r-residenti li tinbena knisja ikbar minflok il-kappella ta' San Bartilmew li kienet tinsab fuq għolja, imsemmija wkoll fir-rapport ta' Monsinjur Dusina fl-1575. Id-disinn tal-pjanti tal-knisja ġdida saru mill-perit Tommaso Dingli u bdiet tinbena għall-ħabta tal-1612. Permezz tal-ġbir ta' donazzjonijiet mill-fidili tar-raħal, din il-knisja l-ġdida, iddedikata lill-istess qaddis tal-kappella li nbniet flokha, San Bartilmew, tlestiet fl-1638. Fit-22 ta' Mejju tal-1736, din il-knisja ġiet ikkonsagrata solennement mill-Isqof Alferan de Bussan. Il-kwadru titulari oriġinali li sar mill-pittur Portugiż Emanuel Perren li jmur lura għas-seklu 17 safa mitluf għal kollox maż-żmien. Illum, minfloku, insibu titular li juri l-martirju ta' San Bartilmew impitter minn Ġużeppi Calì fl-1902. Il-vara titulari hija maħduma minn zokk sħiħ mill-iskultur bravu Melchior Regafà f'Ruma fis-sena 1666 u kompluta

Xena makabra tara l-martirju ta' San Bert mqaxxar ħaj u mhux vaccin tas-suf tagħmlu lu eh, għaxrulu l-ġilda kollha minn fuq s'isfel ma xi ħlewwa ta' qalb. U minn storja tal-waħx ngħaddu għal storja ta' tama kbira. Dik marbuta mal-kappella tal-Madonna taż-Żelliqa, magħrufa hekk għat-triq li kien hawn. Għaliex meta għamluha oriġinarjament ma kellhomx l-imħuħ li għandhom illum u għamluha tiżloq ħafna. Imnalla ħanajdilkom kraw il-kappella, eh? Għax kull min jgħaddi minn qoddima u jiżloq ma kienx jiżgarra eh, b'rispett tal-Madonna. Din il-kappella tissemma wkoll fil-lista ta' Monsignor Duzina, meta ġie għamel vista tiegħu, ara ħanajdilkom ftit il-ġrajja tagħha. Mela fl-1560 kien hawn tfajla xebba raħlija minn hawnhekk li qalet li deritilha l-Verġni Marija. Din it-tfajla kellha marda kiefra u b'miraklu kbir Il-Verġni Marija fejqitha minnha. U allura b'ringrazzjament ta' dan, dejjem skont Monsinjur Dużina li isem it-tfajla ma jsemmihx għaliex dak iż-żmien ukoll kien diġà beda josserva l-liġijiet tad-data protection, tellgħet dil-kappella ad unur tagħha, ad unur il-Verġni Mbierka intella s-sema, Santa Marija. Aktar tard fl-1650, dil-kappella kellha titkabbar minħabba li bdew jiġu ħafna devoti jinvistawha minn għal wieda u minn għal oħra wara il-miraklu li seħħ fuq it-tfajla. Tant kienet importanti dil-kappella li tissemma wkoll fil-kitbiet ta' Ġan Franġiska Bela fis-seklu 18 u anki tal-istoriku Achille Ferris fis-seklu 19. Illum id-devozzjoni lejn Santa Marija u l-kappella tagħha naqset xi ftit. Għalkemm ħa ngħidilkom eh, ma tagħmlux ħażin eh, tiġu tinvistawha u għaliex le, tagħmlula xi wegħda wkoll. Nassigurakom li l-Madonna taż-Żelliqa il-wedid tagħha iżommhom Mhux bħal dawk li nsibu fil-manifest elettorali. Insibu diversi kappelli oħra fir-raħal ta' Ħalarawr. Fost dawn, il-kappella li diġa semmejna dedikata lil San Ġwann il-Battista. Din il-knisja hija waħda mill-eqdem li ġew mibnija ġewwa pajjiżna, aktarx mibnija bejn l-1223 u l-1225 minn xi nies li ġew hawn Malta minn Celano, illum fil-provinċja ta' Aquila, f'Abruzzo fl-Italja, wara li ġew eżiljati mir-Re Federiku t-Tieni. Skont l-istudjuż Ferris, Fiċ-ċimiterju li hemm biswit il-knisja, li skont Fawre imbena flimkien mal-knisja, jiġi mitfun isqof li miet bil-pesta fuq il-baħar u l-katavru tiegħu inġib minn San Pawl il-Baħar. Sabiex il-qabar jintaraf ġim naqqax is-simbolu tal-mitra fuqu. Din il-kappella kienet l-ewwel knisja parrokjali tar-raħal meta l-isqof Gargallo ta' t-titlu fl-1610. Kappella oħra hija dik iddedikata lil San Nikola li tinsab ftit il-bot mill-Kappella ta' San Ġwann. Il-knisja tissema fi żjara ta' Monsinjur Dusina fl-1575 fejn jgħid li kienet tinsab fi stat ħażin ħafna, tant li hemm riskju li taqa'. Għaldaqstant huwa kien ipprofana u ordna li l-ġebel tagħha jiġi użat fil-bini tal-knisja ta' Naxxar. Din il-knisja reġgħet inbniet u fiż-żjara tal-Isqof Cagliaris fl-1615 kienet tinsab fi stat tajjeb ħafna. Għal xi żmien ma baqgħetx f'użu u bdew jiġu maħżuna l-istatwi tal-Ġimgħa l-Kbira. Illum, wara l-ġiet irrestawrata, reġgħu bdew jiġu eżerċitati s-sagramenti. Santa Marija għandha kappella oħra dedikata lilha f'Ħal Għawr, magħrufa bħala ta' Bernarda. Il-knisja kienet mibnija minn Bernarda Cauchi fl-1571 u wkoll tissemma fir-rapport ta' Dusina. Damian Cauchi, ir-raġel ta' Bernarda, kien jew ħsieba sakemm għaddiet minn id għall-oħra. Fl-1655,

Ninsabu quddiem knisja oħra. L-aħwienet għiduli kemm il-knisja ħa naraw bħala rawr, imma din knisja b'differenza, speċjali għaliex hija għar. Ninsabu fiż-żona magħrufa bħala ta' San Brinkat. Ma kienx hawn xi ħadd dak il-kunjom laħqu qaddis, għal-qas mhux nafu jien. Hawnhekk f'dal-għar insibu Kurċifiss flimkien ma' żewġ figuri ta' San Pietru u San Pankrazju. Aktarx li l-isem Pankrat ġabuh brinkat u laħquh qaddis ukoll. Ma' dal-agħar hawn ukoll leġġenda marbuta. Ejja, leġġenda ħelwa li ħa ngħidilkom fi ftit kliem. Mela hawnhekk jgħidu li fi żmien dal-agħar iħakem ix-xjaten ma' barra minn fuqna. U allura n-nies eh, kienu jibżgħu jgħaddu minn quddiemu ma jmurx xi xitan jarhom u jittantom. Eh, oh, allura eh, bdew jitolbu il-ħniena divina. Olbu lejsa magħhom Għaliex mal-mewġ tal-baħar ta' Baħar iċ-Ċagħaq, li dak iż-żmien kien għadu ma ġiex infestat mill-ġrieden tal-magħtab, tella' fl-art pittura magħmula fuq l-injam tal-Kurċifiss u San Pankrazju. In-nies malli raw dil-pittura Marru, qabdu l-kwadru sabiex itellgħuh dritt ta' ġol-għar. Daħlu bl-inkwatru quddiem wiċċhom sabiex ibeżżgħu lix-xjaten. U tafu ħej li rnexxielhom għax kollha telqu 'l hemm. Kien hawn ukoll nixxiegħa tal-ilma li kienu jgħidu li kienet mirakoluża. U ħafna nies kienu jiġu u jxorbu minnha sabiex forsi iseħħilhom xi miraklu. Iżda malajr waqfu jxorbu minnu u waħlu t-tabella Do not drink. Għaliex, malli semgħu hekk, dawk li kienu morda bil-lebbra bdew jiġu hawnhekk sabiex jinħaslu forsi jfiequ mill-marda kiefra tagħhom. Issa jekk fiqu xew le ma nafx ngħidilkom. Li naf żguru eh, li ilma maċaw ix-xutta għad din nixxija. Kont sa nħasel jiena, fija wkoll forsi ma tafx kif, issa kellna xi miraklu. Għalli, ħasra mela ħna għanna bżon mirakli għaw, għanna pajis miexi fuq il-rubini,

Fir-raħal ta' Ħal Għargħur insibu t-torri magħruf bħala tas-Semaforu. Dan it-torri huwa simil tat-torri li diġà tkellimna bħalu f'Ħal Għaxaq. Flimkien ma' dawn it-tnejn insibu eżempju ieħor ta' torri tas-Semaforu ġewwa Nadur Għawdex. Dan it-torri l-istess bħaż-żewġ eżempji l-oħra ġie mibni fl-1848 wara l-awtoritajiet militari Ingliżi raw it-talba tagħhom li jibnu l-istazzjonijiet ta' telekomunikazzjoni tagħhom fuq il-kampnari tal-knejjes miċħuda mill-Knisja. Minn barra dawn it-torrijiet mibnija, ġew implementati stazzjonijiet ta' semafori oħra, fosthom fil-Palazz tal-Gvernatur fil-Belt Valletta, fil-Palazz ta' Selmun u l-Fanal tal-Ġordan ġewwa l-Asri Għawdex. Wara l-invenzjoni tat-telegrafu fl-1880, l-użu tas semafori spiċċa kollox. It-torri ta' Ħalarawr Fit-Tieni Gwerra Dinjija beda jintuża bħala torri tal-avvistament. Wara li tieħed mill-privat, il-Kunsill Lokali ta' Ħal Għargħur reġa' akkwista din il-binja u rrestawraha kif inhu xieraq. Insibu wkoll il-batterija ta' Ħal Għargħur li tinsab bejn Wied il-Piswella u Wied id-Dies. Din il-batterija inbniet mill-Ingliżi bħala parti mid-diviża tal-Victoria Lines. Il-bini tagħha beda fis-sena 1889 u spiċċa fi żmien sena. L-armi użati ġew impoġġija ftit wara, fl-1901. Minħabba li l-binja tinsab fil-baxx ħafna, is-suldati ma stawx jaraw l-edewwa ġejjin. Għaldaqstant, ġew mibnija kmamar tal-osservazzjoni ftit il-fuq, madwar kilometru l-bot. u permezz tat-telefon kienu javżaw id-direzzjoni tal-għadu. Din il-batterija baqgħet tintuża anki wara li spiċċa l-użu tal-Victoria Lines sa żmien l-Ewwel Gwerra Dinjija. Fil-gwerra ta' wara, fejn Malta kienet involuta direttament, din il-batterija serviet ta' kwartieri għas-suldati. Sa nofs snin 70, Qabel sfat abbandunat għal kollox, din il-batterija kienet isservi wkoll bħala post ta' refuġju għal min kien marid bil-marda tal-lebbra, mogħtija l-isem ta' Ħal Ferħa Estate, u għal żmien bħala sptar, Saint Bartholomeus Hospital.
Lions roaring in the morning sun.

Imbagħad ngħidu li m'għandniex storja f'pajjiżna, eh? Ninsab ftit il-bot mill-batterija fuq olja magħrufa bħala Ġebel San Pietru. Hija faxiex qegħdin viċin tas-sema u forsi bil-muftiħ tal-ewwel papa tal-Knisja magħruf niftħu l-bib tal-ġenna. Min irid jista' jiġi u anki imiss is-sema bidu, min jgħid Minn hawn fuq nistgħu naraw ħafna affarijiet fosthom il-linji tar-Reġina Vittoria, il-Victoria Lines, li ġew mibnija sabiex jiddefendu il-pajjiż tagħna. Eh, triq jisima għax qed lajn u ħanajdilkom eh, jekk tiġu għan fuq, żgur li tax u għajnejkom bizbuħija li għaw dawra mejt. Sakemm ma tarawx xi muntun ta' xi bini li tela' u ħassar il-veduta kollha? Innamrati li jiġu sabiex igawdu l-veduta għall-kwiet u l-irdoss, diż-żona jafuha bħala top of the world, il-quċċata tad-dinja. Issa jekk hix il-quċċata jew le ma nafx xi ngħidilkom imma din fl-għoli ħafna, eh? Senjura, inti toqgħod fil-għoli? L-kku toqgħod hawn, iva kont nirrispondi żgur! Issa ħallikom ħalli ngawdi ftit ukoll dil-veduta għal kwiet u l-paċi. Imma eh, kemm xi ħadd li jrid jiġi jgħidli hello u jżomm li ftit kumpanija u jġib xi ħaġa xi naqru flimkien, fadalli xi si oħraw. Stennew, ma nistax ninsew l-istessu tal-okkażjoni, mhux hekk?